Оренбургский областька керәбез әкренләп кенә. Башкирия артта калды. Хәзер Оромбур өлкәсе, Ленин бабай каршы алабыз да монда. Октябрьский район. Шли свои Татар края, свои Каргаласы. здешние. Татар Каргаласының мәчете, тарихи мәчет, Сөембәли мәдрәсәсе бар аны. Әссәлам мәчете.

Ә өй домнары менә ни инде теге тарихи домнар, но ремонт юк, иске йортлар искерәк шул. Болай матур үзенчә. Бераз җыштырырга кирәк кебек тоела. Бәлки мин имчерак җирләрдә йөримдер. Ну бераз җыштырырга кирәк монда. Хуҗаны кулы җитепми бугай. Тирәнрәк барабыз, күрербез. Нәрсәләр булыр. Тарихи зданиеләрне мин бик яратам. Иске биналар, алар бик үзенчәлекле, аларның архитектуралары, кыяфәтләре, рәвешләре бик матур, ләкин аларны карамасаң, менә кайсы берләре бик каралып бетмәгән. Алар инде теге күңел күтәрү түгел, бераз күңелне төшерергә дә мөмкиннәр. Менә монда иске йортлар бар, матур йортлар. Күп, күбесенчә шул йортлар менә. Гади өйләр генә монда. Кешеләр шушында өйләрдә торалар. Менә карагыз. Кешеләрнең өйләре монда яшиләр әнә. Шушындый тарихи домда торалар. Ну, бөтен йортта бик каралып бетмәгән шул. Ну, шундый матур дом, тарихи домның эчендә каядыр тегендә торалар бит. Барган саен Думнар да матурланып китә, урамнар да матурланып китә. Үзәктә инде матуррак, чистарак, күркәмрәк. Менә монда бөтенесе шушындый тарихи өйләр. Бик матур. Монда өстәп әйтеп китәсем килә инде Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәламның сүзләрен. Чисталык ул иманнан. Ягъни безнең иманыбызның күрсәткече матур иттереп намаз уку гына түгел, намаз уку синең өйдә намазлыкта яки мәчеткә барып гыйбадәт кылуың, ул синең обязательство, ул синең бурычың. Ә менә синең нәрсә күңелеңнән чыгарга тиеш. Чыннан дагы күңелдән чыгып, Синең кулыңда чагылырга тиеш булган нәрсә, хөрмәтле дуслар, ул менә чисталык. Әгәр кеше динне тота икән һәм шул вакытта чисталыгы юк икән, мин бу кешенең диненә тулаем ышанып та бетмим. Чөнки күңеле чиста булган кеше ул үзенең киемен дә чиста тотачак. Ул үзенең сөйләмен дә чиста тотачак. Ул үзенең яшәгән өендәген, кырыенда булган ишек алды урамын дагын, үзе йөри торган кибет магазинны дагын чиста пак тотачак. Менә ул иманның күрсәткече. Менә ул кайда иман чагыла. Әллә нинди матур иттереп, сузып-сузып дога уку да түгел. Дога укырга җәмәгать әллә нинди артистларны да йөрәтергә була. Ә менә чисталык пакълыкка чын күңелдән Аллаһы Тәгаләгә ышанган кешене генә өйрәтеп була. Шуңа тагын бик мөһим, бик мөһим. Безнең сөйләмдә генә түгел, безнең барлык тарафтан менә бу чисталык булырга тиеш. Һәм инде каядыр үзәктә генә түгел, әллә кая читтә дә гын, әллә кайда йөргән урыннарыбызда да гын чисталык, матурлык булырга тиеш, Алла теләсә. Шушындый матур урамнардан әкренләп кенә күчәбез. Монда мәчеткә. Бу инде Хөсәйния мәчете дип атала. Чөнки бит инде без беләбез, монда Хөсәйн бай үз вакытында мәчетләр, мәдрәсәләр салдырган. Һәм ниндидер бер сакаллы бабай мәчетнең капкасын бикләй. Барыйм әле тизрәк кереп тә булмаса то. Мәчеткә килдем әле. Аллага шкер, бабай мәчетне ачты. Бабай түгел, мин егет диген име? Әй, егет, үзе тияшле. Әй, сәлам әйт татариларга.
Брешек Казахстан, сәлам. Давай, Аллага тапшыр. Бик матур үзе, аккуратный гына. Бик тарихи мәчет инде, 100 елдан күп моңа. Карыйбыз, Хөсәйния мәчетен ничек матур. Мәчет матур вообще. Тыштан особенно архитектурасы бик матур. Менә абзый күрсәтеп китә бәләкәй генә экскурсияләрен. Кара сезнең садовнигыз яхшыймы, матур чәчәкләр үсә. Берәр апа карыймы тырышып? Менә ул мәдрәсә менә күрсәтә.
Менә бу мәдрәсә зданиесеме? Әйе, тарихитарный ул турында. Шушындый бутовый таштан күтәрелгәнмени? Әйе, шулай тора. Мин бит кирпечтер дип уйлаган идем аны. Әле кубыр янган була, не, мәсәлән, мусин кирпечтән үсәткәннәр патшаны.
Ә менә бу кызыл кирпич стена ул нәрсә? Кызыл кирпич стена. Ә, монда мулла йортымы әллә? Монда. Хөсәйин бай тормагандыр бит монда. Ә бу здание сезгә таки бирмәделәр да? Бирү биргәннәр инде, бирәләр.
Ну, аны аны хәзер ничә төргә? Ага, хәр, аны отоплениесе гына миллиондыр әле. Бу получается мәдрәсә, бу Укытучылар йорты булган. Бу инде үзе җимерелеп бара будым. Әкренләп. Средства җайлар инде моны восстановить итәбез дип. Ну, хотя моны бәлки инде. А бу ни түгелме соң государственный нәрсәле ул исторический? Памятник архитектуры. Әйтсәләр, аңа акча бирелерме? Бирмиләр. Ә бар бирмиләр да.
Шушы шундый зур здание мәдрәсә булган, эшләп торган име? Эшләп торган, бөтен көндәр укыган. Бик күп шәкертләр укыган бит монда. Муса Җәлил укыган. Әй, Муса Җәлил монда укыган, мин беләм, ишеткән баран турында. Бер инде Муса Җәлил исемен бирсәләр. Хәзер тегеннән алдан чыгып карармын, аның бит фасады матурдыр. Монда агач артына бит инде. Мәчет торса, пысы менә. Элек мулла йорты булган, менә бусы Инде укытучылар тора торган общежитие булган. Карагыз, ничек яхшы итеп салганнар. Монысы инде күренә ни патша вакытында аккуратны өстәгесе күренә совет чорындагы булдыксыз ни инде ясалган нәрсәләр. Чөнки совет чорына без беләбез, архитектурны кирәк түгел әйбер дип. Аннан ваз кичеп, күбрәк-күбрәк ясарга теләгәннәр. Шуңа тагын матурлык мәсьәләсенә игътибар бирмәгәннәр. Ә бусы инде менә мәдрәсә. Тарих изданиене әкренләп кенә бирәләр ди инде. Пока до, до конца биреп бетермәгәннәр. Шундый матур бина элек монда Муса Җәлилдә генә укыган бик күп галимнәр укыганнар. Менә торбасы да әкренләп ишелеп килә инде. Карагыз, нинди зур ансамбль зданий. Мәчет, укытучылар йорты, мәдрәсә, мәдрәсә эчендә общага да булгандыр. Өч этажлы карагыз. Әкәмәт серьезный комплекс булып тора инде бу. Монда развещался эвакуационный госпиталь дигән. Ахмед бай Хусаинов. Әйе. Менә карагыз, нинди архитектурны матур ясалган. Ничек? Америкада, Нью-Йоркта тора бит, өч почмаклы здание. Менә моның өстендә элек даже манарасы кебек әйбер дә булган. Аннан алып атканнар инде соңрак. Карагыз, нинди зур бина. Әхмәт бай шушыны Аллаһ ризалыгы өчен дип ясаган бит инде, зур иттереп салган. Әкренләп, әкренләп кайтаралар, хаман кайтарып бетерә алмыйлар әле мәчеткә. Кайтарсалар да моның кадәр зданиене җылытып бетерергә, субханалла, мин белмим даже. Миллион кирәк тора инде кыш көне. Әкренләп кенә ниндидер бер паркка кердем, мәчеттән ерак түгел. Военный паркка ошаган, чөнки монда самолетлар, танклар тора. Күберләп вечный огонь да бар. Бу парк Победадыр инде алай булгач. Менә шундый аккуратно мотор иттереп кенә ясалган. Әле монда һаман реконструкция эшләре бара күрәсең. Матур гына бер парк. Ә тегендә еракта вагонда бар санитарный поезд дигән. Сугышта яраланган кешеләрне әле читкәннәр инде. Менә монда ракеталар да бар, самолетлар да бар, паровозлар да бар. Бик матур, аккуратный. Инде Оренбургның центральный урамы, монда яшьләр дә йөри, монда пешеходный зона бик матур, менә теге яктан бу якка хәзер җөреп карыйм, ничек булыр, матур булырмы, юкмы. Аккуратно. Монда менә кофелар да бар, уенчыклар да саталар, уйнаталар да. Киткәнчә инде үзәккә килгән саен матуррак һәм шуңа да монда шәһәрнең үзәге бөтенләй матур. Йөрисең матур-матур башнялар бар әнә. Тегендә дә гел монда да матур биналар. Бу якка кара, бу якка кара. Матур домнар. Кешеләр дә бик күп. Моның үзәге бигрәк матур икән. Бик күркәм. Казаннан бер дә калышмый. Каналда. Йөргәдә җөргә. Әкренләп кенә барабыз паркка. Паркта бәйрәм. Туры килдем, дин городы бүген. Фонтан дағы монда бик мотор. 280 лет. Оренбургта картайып киләсең бит. Бөтен халык җыелган ниндидер крутой артистлар килгән бүгендей. Карап китербез крутой артистларны.

Эчке прогулкалар. Менә теге башня, караңгыда подсветкасы слабырак инде. Монда кибетләр эшләп тора. Халык җыри. Ну, бүген бәйрәм, шуңа йөриләрдер. Бәйрәм булмаса да йөриләр. Менә ишек тә йөри, пони. Освещение бара җитми.

Относительно чиста, теге кырыйларында пычраграк, но центрында, үзәктә ялтырап, матур тора торган шәһәр. Бик приветливый, гади халык. Э, тарихи биналар бик күп, шунысын охшады бит инде. Әсәсе күңелгә ятып бетмәде. Мәчет 8-дә бикләнә. Ахшам намазында укымыйлар, ястү намазында укымыйлар, бикләп куялар да китәләр. Ансы бераз аптыратты инде. Бәлки шундый тәртипләредер инде, ләкин сорау бирсәләр берәрсе нишләп безнең якта дин үсми дип җавабы тагын бик җиңел. Бикләмә эшкә кем килсен. Кайсы берләр әйтерләр, бу бит Татарстан түгел, бу Рәсәй дип. Татарстанда башкача, Рәсәйдә башкача. Җәмәгать Себердә эшләдем, Себердә күп регионнарны йөрдем. Иртәнге намазга да ачык. Рәсәй уртасында торып, ул Омский область, ул Кемеровский областьлар. Кайсы өлкәгә кермә барсында мәчетләр ачык, Аллага шөкер. Үзем шундый мәчеттә эшләдем. Себердә ничә ел буе. Биш вакыт намазга мәчетебез ачык. Төнлә килеп шаксангагын кертәләр дежурларыбыз бар иде. Шуңа мәчеткә нигә кеше йөрми дип бересе сезгә әйтә икән. Мулласы йөрмәгәч ник кеше йөрсен соң анда? Менә шул җавап. Халык өчен эшләргә кирәк. Тагын шул сүзгә кайтам. Үзең өчен түгел, халык өчен эшләргә. Служение народу ул халыкка хезмәт итү. Шул вакытта Синең эшләгәнеңне күреп, халык та киләчәк. Монда логика бик җиңел. Урысларда шундый мәкале бар. Каков поп, таков приход диләр. Муллаң нинди булса, шул кадәр җәмгыятендә, җәмәгатьтә булыр. Шуңа җәмәгать өчен эшләргә, халык өчен тырышырга, Аллаһ юлында булырга безгә инде зур-зур уңышларны китерәчәк. Шушының белән инде мин үземне хостелга керәм. Хостел турында нәрсә әйтергә була? Бик күркәм, мега хостел дип атала. Оренбург шәһәрендә. Мега дисәгез, сорасагыз, нигә? Чөнки 4 этажлы хостел 80-нән артык кеше тора. Күз алдына китерә аласызмы? 80-нән артык столовыйлар гына өчәү. Икенче, өченче, дүртенче этажда. Шундый зур, бик күркәм. Хуҗасы үзе утыра, кешеләрне каршы алып, озатып, бик ачык күңелле кеше. Матур иттереп каршы ала, матур иттереп озата барсын тагын. Хәлгә төшенә. Менә эше шуңа яхшы бара да инде, чөнки акча дип кенә түгел, халыкка яхшы булсын дип эшли. Шундый вакытта зур уңышларга ирешәбез. Таныш абзыйлар да бар, зур абзыйлар да бар. Акча дип кенә түгел, халык өчен дигән кечкенә генә ниятләре бар икән күңелдә. Аллаһ көтмәгән җирдән бәрәкәтен бирә. Шуңа дагын бизнес ачучыларга дагын акча дип кумагыз. Әзрәк халык дип эшләсәгез дәген, Аллаһы Тәгалә дистәләгән мәртәбә кире кайтарачак. Хәерле кичләр, уңышлар барыгызга да, исәнлектә, саулыкта. Форманы кидем. Оренбург буенча пробежкага чыгам. План буенча 4-5 километр җөгерергә. Әзерәк кенә теге кичә йөргән кичке пешеходный урамны һәм набережныйга чыгып карарга, монда Урал елгасы ага. Шул елгасын күреп тә кайтырбыз, әгәрләп кенә сезгә дә төшерермен. Менә 3 километрны йөгерәм. Артта драма театры Оренбург шәһәренең. Аллаһ шөкер. Свежий

Астына бетон, ком салып, менә иске агачларындагы матур итеп акультура биттеләр. Ничек матур менә центр үзәк дигәч тырышалар. Чөнки бик үзенчәлекле матур шәһәр. Тарихи шәһәр. Тарихи шәһәр дип әйтәбез дә инде. Үзенә 280 ел гына әле мин менә кичә юбилейда булдым 280 еллыгында. Э, иске биналар шул ук безнең Уфа, Казаннан да күбрәк монда. Чөнки кем белмәгән булса, Уфада, Казанда алар бик зур, артык дәрәҗәле шәһәр булмаганнар. Оренбург бик дәрәҗәле шәһәр булган үз чорында. Менә карагыз. Нинди липниналар монда, кайда карама. Бөтен җирдә шундый аккуратно матур итеп ясалган. Монда инде реконструкция бара. Элек нәрсә әйтәсем килә? Без бик еш сагынабыз бит инде. Вафат булып киткән дусларыбызны, туганнарыбызны, якыннарыбызны. Эй, утырып сөйләшсәм идем. Эй, бер кочаклап алсам идем. Эй, бер кәсә чәй эчеп алсак идек, икәүләшеп элеккеге чорда кебек дип. Ләкин, хөрмәтле дуслар, Без моны сөйлибез постфактум, ягъни вакыты узгач, вакыты үткәч. Ә менә бүгенге көндә, менә хәзерге моментта, шушы мизгелдә безнең ул туганнарыбыз бар бит. Ул дусларыбыз бар, ул иптәшләребез бар. Ул якыннарыбыз исән. Соңыннан вакыты килеп җиткәч, сагынып утырганчы. Бүген сөйләшегез. Бүген фикерләшегез. Бүген очрашыгыз. Бүген бергәләп чәй ичегез. А то мин мулла булгач, киләләр утыралар. Эй, кайтарылган булсам шул вакытны дип. Тегендә баргач кайтарып булмый инде вакытны. Ә менә хәзер вакыт сезнең кулда. Кулланыгыз. Йөрешегез. Хәлегезне белешегез. Барсы да яхшы булыр Аллаһ теләсә. Шундый фикер, шундый киңәшләр. Менә бу бит инде медуниверситет монда. Менә в этом здании с 55 по 57 мы учился летчик-космонавт Юрий Гагарин дигән даже. Гәгәем менә шушы бинада йөргән. Шушы брусчатканы таптап йөргән дип әйтер инде. Ләкин инде бу брусчатка йөрмәгән ул. Монда яңа брусчатка. Һәм менә монда шушы яктан безнең чаккан бик зур данлыклы Әчкаловка дагын памятник тора. Ул безнең инде шунда бер генә кырында. Хәзер менә набережныйдан барып карыйбыз. Монда күпер Урал елгасы аша. Менә Чкалов, Чкалов астында камера карап тора. Кемнәр килеп Чкаловны хәлен беләләр микән дип. Чкалов шикләнеп килгән. Куртканы киргәме, кимәскәме дип инде дә калдырмаган. Көне суграк булган дирек көне фото төшкән. Һәм менә инде без киләбез. Шушындый мотор кыяфәтле булган күпергә. Бу навесной күпер. Урал елгасы аша бит инде. Менә монда Оренбургның набережный киткән бер яктан икенче якка. Елга артык зур дип әйтмәс идем. Ак елгасыннан чүт зуррактыр бәлки. Әмма бу инде Урал тауларыннан агып, ерак-ерак Казахстанга кадәр ага. Менә монда карагыз, бик матур баскычлар, ступенькалар, аска төшәргә була. Бик күңелле, кешеләр менә төшәләр, чәчләрен сыпырып. Вот. Хәзер мин дә төшеп карыйм, күпернең тыягына чыгып карыйм. Ничек булыр икән? Әшкалов карап тора Оренбургка. Набережныйдан. Нәрсә эшләп йөриләр микән алар анда дип. Шума төшәбез. аккуратно гына ясалган күренеп тора бу соңгы бер 6-7 елда ясаганнар моны кич белән дә бик матурдыр монда вот мына ниндидер кибетме кафеме да планлаштырылган әле пока алучы да жоқ Шулай мотор гына төшәбез бит инде. Скамейкалар да бар теләгән кешеләргә үзләренең өч почмакларын утырып ашарга. Кидәбез күпәргә. Килгән сайын күпер зурая. Әйе, бик кечкенә түгел икән. Күпер яхшы. Бик күп нагромождение монда. Болезинлар бик күп. Ярар, барып карыйк күпердән. Елганы. Менә монда детский железный дорога дигән әйбер бар. Ошай детский железный дороганың станциясе бар менә Комсомольский. Утырып та китеп була. Пляжлар да бар менә бәләкәй генә монда. Ә бик матур икән набережныйлар. Чиста, аккуратно ясалган. Күпердә генә Шундай аккуратный гына шәһәр. Кирәк җирендә җыйстырылган мотор. Фикер бар. Менә бу Урал елгасы Азия белән Уралны Азия белән Европаны аера дип менә шуңа менә монда күпергә куйганнар. Азия дип бу ягына. Ә бу ягында менә Паганы Европа. Сүгәләп инде Европаны поганы дип, мин дә инде кыстырып куям. Мин үзем сүкмим. Мә Европа халкы бик ошый. Но, нәрсә әйтсәң дә, Чкалов Европа күте белән карап тора, Азиягә алды белән. Берән инде мистический посыл бардыр монда бәлки. Ярар, без Европага таба киттек. Монда әле канаткалар да бар икән. Эшли микән бу канат юллары? Ә тегендә бер кызыклы биналар бар. Барып карап җөрмим инде. Бүген якшәмбе көн. Әнә колокол сугалар. Ә без Европада җөрибез.

Шундый диски паровозлар бар. Ә хәзер кешеләр утырачак калып китәчәкләр. Керләп кенә караван сарай мәченә килдек. Шушындый мотор тарихи 1842 елда төзелгән бина Манараның стиле Стамбульский Куньи манарасы кебек. Шулай матур гына иттереп урнашкан. Монда бик күп төрле организацияләр, чөнки совет чорында монда инде төрле нәрсәләр, төрле организация кеше белән купылдаган бар мәчетнең отдел геологии, монда Министерство внутренних дел, федеральный казенный учреждение, әллә нәрсәләр монда. Бөтенесе бар. Шушы матур бинада утыра. Карагыз, ничек матур төзелгән. Абысы инде мөселманнарга биргәннәр бугай мәчет формасында. Тегесен әле биреп бетермәгәннәр. Кереп карыйк әле эчкә, ачык булса. Манарасы нинди зур, матур. Шәһәрнең центрында тора бу. Менә кердек мәчеткә. Шундый матур мәчетләре.

Караван сарай мәчетенә кереп булмый. Нинди бәлә булды соң инде бу? Мактап әйтәм, безнең татар якларын кайчан килмә, бөтен мәчет ачык, бөтен җирдә яратып, матур иттереп, сөйкемле иттереп каршы алалар. Керегез, карагыз дип әйтәләр. Ә мин монда төрле өлкәләрдә йөрим, бөтенсендә мәчет жабык. Монда теге бер эшлиләр, тегендә монда бер эшлиләр. Теге Кереп, сакланып, кара әле, безнең мөселман халкы өчен салынган Аллаһ йортлары, матур-матур биналарны күрәм дип, күреп чыгам, танышып чыгам дип, берничек тә гел булдырып булмый. Ансы бераз гаҗәеп инде. Ярар, Аллага шөкер. Булганына шөкер. Ләкин тыштан күрдек, бик матур, бик күркәм бина. Бу бик дәрәҗәле бина инде. Чөнки үзегез карагыз, нинди матур купол. Менә куполы нинди матур. Субханалла, бик тырышып ясалган. Үз вакытында инде монда патша дагын үз өлешен керткән. Әллә нинди зур шәехләр дә, ниндидер байлар да гын э, Арабстаннанмы, Төркистаннанмы үз бурычларын керткәннәр, үз өлешләрен керткәннәр. Ләкин инде вакыт, тарих үз урыны белән бөтенебезгә дә гын шушы матур бинаны күрергә насыйп булдырмады. Бүген ял көне кереп булмый. Ярар, исәнлектә булыгыз.